Helo plant, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. A co ni, mae Miss Davies a Miss Anthony wedi bod nôl yr ysgol a ni wedi gweld eich eisiau chi'n fawr iawn, dyn ni Miss Anthony? Ni wedi, dyw'r ysgol ddim yr un peth hebddoch chi. Na, mae'n dawel iawn 'ma hebddoch chi, mae'n rhaid gweud.

Felly, chi'n barod i glywed eich gweithgareddau chi am yr wythnos? Miss Anthony, chi eisiau dechrau? Yy, mae'r gweithgareddau'r wythnos ma, ni wedi bod yn edrych ar arwyr, yndyn ni, ac y holl weithwyr allweddol sydd wedi bod yn arwyr i ni. Ond o'r wythnos yma, yn iaith, dyn ni eisiau chi i ddewis pwy yw'ch arwr chi. A gallai fe fod yn unrhyw un i chi moyn. Gallai fe fod yn unrhyw um, aelod o teulu chi, gallai fe fod yn un o'r um, gweithwyr allweddol, neu hyd yn oed archarwr go iawn. Uh, ni sy'n chi tynnu llun yr arwr, falle sgwennu geiriau, ysgrifennu geiriau yn disgrifio pam bod y person yma yn arwr i chi, ac os ych chi'n gallu, ysgrifennu brawddegau i esbonio pam bod y person yma yn arwr i chi. Ni'n edrych mlaen i weld pwy y'ch chi'n dewis. Da iawn. Pob lwc 'da hwnna. Wedyn, eich tasg gwyddoniaeth chi yw i greu archarwr rhedegol, sef flying superhero. Mae yna daflen i fynd â fe a jyst dilynwch y cyfarwyddiadau i weld allwch chi greu archarwr rhedegol. Wi'n edrych ymlaen, cofiwch rhoi fideo neu lluniau ohonon nhw ar Teams ni gael gweld. Rydw i wedi cynnal yr arbrawf a clywais llawer o hwyl. Gobeithio gewch chi rywfaint o'r hwyl hefyd. Mae hwnna yn swnio yn gyffroes iawn. Yy, ydyn weithiau yr wythnos yma, dyn ni'n edrych ar pethau poeth ac oer. Mae yna arch arwyr i gael ar y, sg- yym, ar y daflen, un tân, arch arwr tân a arch arwr rhew. Ond beth 'y ni moyn i chi wneud yr wythnos 'ma yw mynd o gwmpas y tŷ i chwilio am pethau poeth. ac oer. Yy hefyd, mae yna daflen i gael yy poeth ac oer, a dwi eisiau chi edrych ar y daflen, trafod y daflen gyda'ch um, gyda oedolyn, ac yna lliwiwch y pethau poeth yn goch a'r pethau oer yn las. Pob lwc! O, hyfryd! Nawr de, celfyddydau mynegiannol! Rydyn ni eisiau i chi greu mwgwd, sef masg, o'ch hoff archarwch chi. Allai fod unrhyw un, allai fod yn Batman, Spiderman, Batgirl, pwy bynnag chi'n gweld, neu hyd yn oed mwgwd fel mam a dad, pwy bynnag yw'ch arwr chi. Ewch ati i fod mor greadigol â phosib ac allwch chi hyd yn oed actio fel nhw'n gwisgo'r mwgwd. Mwynhewch!
Ym Mathemateg yr wythnos yma, ni'n mynd i edrych ar rhywbeth bach yn wahanol. Ni'n mynd i edrych ar cymesuredd. A beth i ni isie chi wneud, mae yna taflenni ar gael, Mae un daflen fel yym y daflen yma ble ni'n torri siapiau ar y dde ac yna chysylltu gyda siapiau ar y chwith i greu un siap cyfan. Yna, mae yna dasg bach arall ble mae hanner y llun un ochr a hanner y llun yr ochr arall. Fysa chi tynnu llinell, creu neu llinell i cysylltu'r ddau hanner. A fan hyn, gobeithio, yr ych chi yn gallu orffen y lluniau cymesuriol, creu yr ochr arall er mwyn creu y llun cyfan. Um, hefyd, yng nghymhwysedd digidol, mae yna dasg um, cymesuredd i gael ar Top Marks ac i ddatblygu eich sgiliau ac i um, datblygu eich dealltwriaeth o gymesuredd. Pob lwc i chi! Joiwch ar Top Marks A tasg iechyd a lles chi wythnos hon? Rydw i a Miss Anthony, wy o'n brysur ydyn ni Miss Anthony? Ni wedi! Sori rieni! Ni wedi creu fideo i chi ddilyn ni yn gwneud symudiadau fel arch arwyr, felly fi'n gobeithio newch chi fwynhau! Gwisgwch lan fel arch arwyr, buon ni'n neud e Gwisgwch clogyn a mwgwd a mwynhewch! Gyda hwn o Daith Golau Iechyd a Lles am eleni, mwynhewch gyda ni! A'r bocs olaf, wrth gwrs, yw llythyren yr wythnos. A llythyren yr wythnos yr wythnos hon yw... Castanets! Felly, beth sydd gyda chi yn eich tŷ chi sy'n dechrau gyda C? A dyma beth rydw i a Miss Anthony wedi darganfod yn y dosbarth. Do, aethon ni ar helfa pethau C yn chwilio o gwmpas y dosbarth yn gloi, ac mae car,
mae 'na Cylch. Cyw.
Dw i 'di gweld isie cyw. Dwi 'di meddwl bod cyw wedi bod yn ysgol yn aros amdano am am bawb i ddod nôl. Ydi.
Cot. Cot coch.
Cwningen.
A cyw. Felly ewch chi ati i chwilio am bethau sydd yn dechrau gyda cy. A ni'n gobeithio yn fawr iawn newch chi fwynhau y gweithgareddau, yndyn ni, Miss Anthony? Ni wedi, y rhai o, yr wythnos olaf cyn bod chi'n cael mwynhau y gwyliau haf. Ie, felly, cyn bod ni'n gadael â chi am y gwyliau haf, mwynhewch y gwyliau mas draw, byddwch yn ofalus a treulio'ch amser gyda'ch teulu. gan fod yn ddiogel. Ha- gwyliau haf hapus i chi blentos a diolch o waelod ein calonnau i chi am yr holl waith chi 'di neud eleni. Joio! Gwyliau haf hapus!
Tara!